Atieno koro kaw yanda ting'o tero dala. Atieno ko ah, Maxi. Onyulo. Pod ichung' kanyo. Ang'o iwero? Ah, wanawer pok iwinjo ka thumno thum machon ni kia. Tang'o iparo Atieno ka- koro paro. Yaye yanda Onyulo. ting'o te- Weri ka tieno pod tero yandala. Iria. Ah, Onyulo. Eh. Ang'o iwero iparo ang'o bwana? Ah, Wanaparo chono bwana. Dhano bwana wach kuma bor. Abato ato. Winje were mane wawero. Nitinde wakelre ni wadwa ni wawinj inda, wadwa ni wawinj Fred Jakadongo, wadwa ni wawinj Emma Jalamo, oh, mara Musa Jakadala, oh, mara yani koro gin jomoko bende ochako pogore ni gin koro ok gidwa winjo wangla mm. gin gin giwinjo rege ata dilo eh. winjo winjo rege kasre ga an yudo osiepna moro ne an go ma jarege mm. but onge ng'ama kasore mohingo dhano maduong' kata winjo rege weri gi kata jarege mondi dhano adhana ng'ama duong' aduong'a ng'ato ang'ata mosebedo maduong' mm. onge kendo ng'ama ohero tugo ma wiye tin makasore mogik moingo ng'ama duong' no koro kisebedo maduong' kisebedo ng'ama duong' to onego bed ni ibedo ng'ama duong' to nitie grup moro mm. kendo grubno to adwa nawuoyo wigi ma kata wang' giyuda siem wang'gi adwa ta siem wang'gi ma kata wang' giyuda gitim gima gidwaro no yawa ol bwana oromowa ka ng'igo ita onge nitie grup moro ka mm. Ipost gimoro ma important mm. e Facebook kaeto gin gibiro tiketogo pichani moro kata ipost iposta pichani moro miwache wechegi moko ni ah, ayweyo kama chal kama kama kama arelax dong facebook to japenjoga ji gimini miparo mm, mabe ang'isogi gima pa paro koro grup moro ni kae grup number one gin gibiro to gi comment kanyo ni sinak To in emiketo pichani. Ng'ama dichuo ipos pichani mondo kata ka in ofisi tiyo. Kaito group moro nyako moro a kamoro to dhi ndiko kacha ni sinak. Eh. Group no gito gitimo gimoro amora ma gidwaro. Awachogi. Group number 2. Omende chak ipos picha moro. Gin koro big gin agina e picha achiel cha. Mm. Picha achiel cha. Mm. Ng'at mar ariyo chako biro. Obiro ni chuny sitiu. Hey. Okomed ni chuny sitiu. Sitiu ni be ok ondike bed bong'e sitiu kaka chal adier to bong'e kata gi chuny gimoro kaka chal ni chuny sitiu. Chuny sitiu to kiduogo ing'e adier picha nogo. Mm. To kendo chuny sitiu du piny to ma boko so ma ang'o yawa. Mipako ni chuny sitiu ni. En sitiu Koro mar iduogo boko. ifwenyo ni kare gin joma ong'ere nikech kaka ng'acha bende duoke. ni thanks iti thank ang'oni grubno gin gibed nyaka grubno makre ji ariyo jo thanks gi jochuny sitiu group number 3 makendo kaero obiro ni silop Silo? Silop to tigo gi emoji moro mar nyiero ni moro ma ma- ma- ma gine mar love ni e wang' ariyo ni to Eh, nyiero ni. Oywago oywago hera. Noywago hera. En oywago hera to be nonyiero hera. Mago kawo te fucking gidhi gi ndege madhino. Ah, mano to Gidhi gidhi. gi go. ndege madhino gidhiyo. Mano eh. Kendo gi- giduogi ma kata gionge passport gidhi. Grup nyanga namba ang'wen, Mm. jo ala. Gin e picha achiel achiel miposto, gin gibiro to gindiko ni ala. Jo- Apenjo yawa kata na tuoli nowacho ala jowadwa. To ala ni tini tiyo ga tie. ya Kata en- ka mok dware En ala. ala nyaka ka mok dware ala yawa. Yudika ndike gimoro to gane. Indiko gimoro to ng'ato biro in ala. En ala mane ya? Ai, Eh. Group mogik. Mogik. Ah, man to kik wawuoye. Gito kwa bi wuoye in fact kar gi kanya bi ronge sa volume matin. Group mogik no. Hmm. Picha ni achiel achiel cha inde i post. Hmm. Kato gin gi video ni volume iko sawa ama niongeze. Eh. Hey.